Mana kamano nyakoro mgaji wang' kamoro amora mintiere ka uthulo makende mar wakie chenro mar chuny onagi TV adundo jaluo kama tayo chenro ya Anan Steve James Odhiambo aka Nyakwar Nyaronyo One. Kawuono wakawo thuolo mar makende mondo wago mbaka kaachiel kod oganda ma Kisumu County. Wan kande kaachiel kod oganda luo mopogore opogore wan ka gi jo Homa Bay, wan gi jo Siaya, wan gi jo Migori kaachiel kod jo Kisumu to ma to bunge la wananchi ma Kisumu County. Ma en duond onagi. Ma ananeno ni en bullshit. Oh, ng'ama paro ni dhi rumo. Un mowacho Sifuna gorengo ni kia moko uluongo ni Babu Owino. Babu Owino ma nyo nyuol nyoro. Mondo mi jaluo donje State House en mana Babu Owino. Mano e ng'anyalo unify jaluo man Mandera. man Kisumo, man Kikuyuni, man Mombasa. Wambende wan wadwaro ni wan mwa own ng'ama dhi chu ng'ama dhi yombo wan mwa one to waone gi framework mar mwaketo to sama gibiro giwacho ni koro abiro mondo adwar governorship Koro wapenye nti ang'o midware? En ni chal gima nitiere barruok e pati mar ODM. Nitiere mrengo moro ni Linda Wananchi, nitie mrengo moro ni Linda Ground. Aparo ni gigi gichalre achala nikech sama idhi Linda Wananchi idhi e ground, sama idhi e ground idhi romo gi Wananchi. King'iyo kata na nyoro ne waneno wenge moko manyocha onge nocha nie Linda Linda Mwananchi nyoro nyo waneno gi ka gichako giduogo gi Linda giduogo korwa koni koka Linda ga Linda ground. Kwa ni delegates madhi timo yiero marwa mar chama mar yiero chairman mar Kisumu County mar ODM mar chama marwa mwahero mar ODM obed yiero mar free and fair Ng'ama oyombo kata ng'ama delegates dhi yiero mopuodho ema mondo omi thuolo mondo oti ne jo Kisumu obed eke chairman mar Kisumu County. Akwayo gavana ma ma Migori owe thagore gi jogo nokonegi ni kik dhi kanyo. Mago joma odhi adhiya suna kago ninde iti ok itimo mana ni to be inatie. Onge gima jogo nyalo timo. ODM pek oingo Sifuna Oingo Owino, Oingo Ong'ane, Orengo. Jadek kama ditimo odiem nade?
Ma en duond onagi.
achiel kachiel ka uthuolo makende mondo wagoyo mbaka kachiel kod ah, achiel kuom jobunge la wananchi mabende wan godo batha kaendi ng'ama paro ni dhi rumo umowacho Sifuna Gorengo ni kia moko uluongo ni Babu Owino. Babu Owino ma nyo nyuol nyoro wantie to kendo koneno kaneno gi matut gin jomosewuotho kendo gin gima wuotho e bwo Kikuyu nikech Kikuyu still gin malo to gise tagowa kuom higni piero auchiel gabich Raila temo mondo kaw state house ok nyal giwacho ni Kenya giwegi ma aneneno ni en bullshit Gima wadhi timo ka road base ok watieki. Un muneno ni udwa tieko road base nikech uneno ni nibedo e road base ni mano wamiyo Ruto time. Wana warito 32 2032 Kokawa gol kokwa nikech road base moselosi gi olos gi Raila Amolo Odinga. Ji mang'eny kia kae Raila kane ochako NDP eh? donge uneno ka Wamalwa gini odonjo? Haya, Orengo nong'olung'ne ni kanyo Eh? Ere eh, Orengo eh, wacho ni odwa tero Luo kama ber odwa mondo ochung' ker mar higa gana apar kod adek. Ok onyal.
Kodwa chung' te ker to nyaka ochak oluw road base mar Raila. Nikech Raila kosewacho gimoro to osewacho kata otho. Eh? Kata otho to gino poni ka. Kendo wan be wang'e ni wabiro luwe. gino kone ka onge kuma onyalo dhiye nowacho nobiro bedo ker. Iluonga ni Otieno ajawa ma Bay County ano wuoye Linda ground
e Linda wananchi motelne gi Oburu kod timu Sifuna Orengo and Babu Owino. Aneno ka gini duogowa in 1963 ka Kenya dwa yudo independent ka Songo miyo Jaluo loch kendo Homa Bay kaunti ema nodhi ket headquarter mar Kenya. Mani mana dibedo capital city of Kenya. Kana kaka notim proposal gi Tambuya. To siasa mar mfuku siasa mar baasa nomiyo jaluo owito gima duong' miyo ka jaluo dwaro gima ber to Pogruok nyaka bed e kindwa. An kaka jensi, kaka millennial, awacho niya, dawa mondo mi jaluo donj e State House en mana Babu Owino. Mano e ng'anyalo unify jaluo man Mandera man Kisumo, man Kikuyuni, man Mombasa. Uwinja? Babu Owino ne mane yath mane Panadol ma jaluo donjogo e State House to kok udwa ni udwa ni urite ni mondo obi omiu loch loch ok mi ng'ato Makata mana jothumbe gi yande oparo ni loch ok mi ng'ato. Loch ikawo to ng'e nyalo kawo lojni mosebedo confirm, mosebedo approved en mana Babu Owino. Akwayo Oburu ni Oburu muony nyadini Mani tij natinie. Manya diro e state house. Wan wang'eyo ni walinda ground. To nitie ng'at moro mabiro biro ni linda mwananchi. To wan kaka team jok malinda ground wang'e maber ni party leader marwa ma kanyo komiti oseyiero ne en Daktari Oburu Odinga. Daktari Oburu Odinga dhi gi gima party wa dhi gi chike mag party maber. To wabro neno ni mania kama wabro move onge gima osekethre ODM. ODM ni strong majority tata tata tata ni kuom jaduong' Oburu Odinga. King'iyo kata na nyoro ne waneno wenge moko manyocha onge nocha nie Linda Linda Mwananchi nyoro nyo waneno gi ka gichako giduogo gi Linda giduogo korwa koni koka Linda ga Linda ground. Omiyo gima dhi mbele e ODM ODM emomiyo ne baba Raila Amolo Odinga wacho ni in kod eh, right mar wacho pachi pachi no yie ni wache everywhere to mane omiyo wa demokrasi ma winjo gima gony wacho kila kitu e piny mangima omiyo wan waonge gi shida gi ODM ODM otegno ODM ni kare Jaduong' Obur dhi maber gi pati maber e Luo Nyanza waka ok wane gima pod bro chandwa nikech waneno ka all leaders te nie tok Jaduong' Oburu Odinga ma maybe kinyalo yudo mana manyalo bedo nobalo to wan ne wachako neno kaka ne gichako balo chon ok ne gichako balo sani ne gichako balo kata ka Jaduong' Raila Amolo Odinga nitie ne gichako balo gi jaduong' omiyo gin to kaka gidhi Nes waseng'eyo ni gin gi party gi ginde gi negotiate go gi jaduong' William Ruto. Wan onge shida, ODM ni strong, jaduong' Oburu rito party maber. Joma nodhi e part mar eh, gavana ng'ane Orengo mago nyithindo matugo mako matuga tuga. Gimomiyo gin nyithindo matugo matugo hero, ka ng'ato oneno ni ODM rachne, obolo ODM piny, todhi oloso patine, totimo kaka odwaro. Mano e ng'ama ni kare. Oh, gimomiyo awacho mano, kech ng'ato nyapenjo ni why? Gimomiyo awacho mano chal kama. Raila ka noneno ka Ford ok dhi kode maber kane wuon mare owe fon. Raila nowe fon mochako pati ne modhi gi pati ne ni nyaka dakika mogik ni pati ne ma koro pek e Kenya ka mani wuoyi ma kowuoyo to winjore to ok ng'ato kith ni e od ng'ato ni od Raila ka nie midwa ni kith nie ni wacho ni ni dume dumba moti ni e od ng'ato Ichalo gweno ma thuon gweno ma kok e od ng'ato to piel e od ng'ato itimori ni ndume. Omiyo mago joma joma tugo onge kuma ginyalo dhiye gi wechegigo. An ang'eyo ni Oburu emomako ODM en emadhi mbele wan bende waunge lwedo. To nyithindo machalo kaka Sifuna, Chalo kaka Owino. Mago rahia orengo to duong' to akia gima time. Akia ni ker mar Kenya. Sama dwaro ker mar Kenya. Orengo. Orengo ok nyal yudo ker mar Kenya. Kodwaro ker mar Kenya to hakikisha no loss party ne mondo ji ofuate to biro yudo. To koginga ka to sahau. Ka oginga mano loso party makoro wantie mar ODM ni. Ok inyal dhi gare gir ng'ato ma ng'ato loso. Kidwa bedo wuoyi tiloso mari. Mane wuoyi madhi winjo gima wacho. Omiyo awacho ni Orengo odhi mos oti tich mane osemiye mar gavana.
Amolo kapok Nyasaye oluongo owuotho kode mogik kodwa mokelo gimiluongo ni broad based Ng'ama nong'eyo tam mar broad based ne onge, to nikech rieko ma nomiye osekelo tam mang'eny ahinya ma nyaka koro nyoo gike broad based. Owewa broad based kama owewa chiegni sana gi power molo kamoro amora otherwise ni Nyasaye ohero dowewa mabor makata broad based dok obiro. Koro dang' bed gima rach nwawa kama Rael okelowa moketowa momiwa nying miluongo ni borrowed based kendo wachako watangni wadigni. Koro gi sani onego wati gobwongo mamalo ahinya, IQ mamalo ahinya mondo wang'e ni kama Raila nyowewa ni e kama Nyasaye ne neno ni ber mondo owewa. Omiyo waneno kaka notimo kaka Nyasaye notimo gi notiyo gi Musa. Pogruok ni wacho nang'o? Musa nokelo mo ochung' moneno Kanaan monyi ochung' gi Joshua gini monyiso. Kane Musa osetho oa e piny Joshua nobiro. Joshua ne ok ok ondem Musa ni Musa nogolo ji Israel nang'o amin Misri nang'o mondo dog Misri nochako gi kama Musa oweyo ka ji ochomo Kanaan. Ka a ema bende Nyasaye omiwo buru, buru bende neno ni ber kaka Joshua nonene mondo oterwa Kanaan. Omiyo wan broad based ka ema wantie, wadhigo kanye? Kanaan. Ok wachak wadog Misri. Misri to tawe, ok wadog tawe. Misri ok wachak wadog. Wadhi kanye? Kanaan. Wachiegni gi Kanaan madang' ok wachak watim makosa kendo wadok Misri. Wadhi linda nitie wan sani ni gilinda mwananchi ground gilinda mwananchi. An chama mang'eyo en linda ground, ODM linda ground. Linda mwananchi ni akia nikech linda mwananchi ni akia ni jatend en ng'a, party leader mare en ng'a, secretary mare en ng'a, deputy party leader mare en ng'a. ODM Linda Ground, ang'e ni party leader marwa en jatendwa Mwaluo Daktari Oburu Oginga. Chairman marwa en Gladys Wanga, deputy marwa wan gi Abdul Somar, wan gi Simba Arati, wan gi Osoti mo nyaka nyoro nyo waneno ka PG mo nyotimore nyoro nyo gidhi nyaka mo oatel. E mwang'e ni chama mwang'eyo en Linda Ground. Lindo mwananchi ni oonge secretary mare oonge party leader mare oonge gine won wakiaye kata ko Prague nitie mana chambe amukdo birogo but ken ODM ODM en achiel men Linda ground motelne gi daktari Oburu Oginga mane chama mwang'eyo te mwang'eyo kata ni gine madhi timore 27 on 27 higani gine dwe mwantiere tarik 27 Wang'e ni Daktari Oburu Oginga ema idhi yier e delegates ema dhi dok eke party leader marwa gi jotelo moko midhi yier. Wang'e ni gimoro amora dhi timore makare. But Linda ya wananchi ni wantu kwang'e an rawera matin. Gimomiyo gibalo inyalo yudo ni kila ng'ato nigi interest mare. Nikech kuno awinjo ko party leader kono wuoyo nowacho ni kila ng'ato nyalo tero pache. Eke jo Linda ground sifuna kowinjo ni nitie gimoko ber moko ne makare kata Babu Owino. to odhi to gibedo piny to giwinjo ni an kipacha aneno ni ma gi mae monego bed ni watimo mondo walos gini mondo obed makare to koko ginyal golo pachgi gin giwuok awuoka oko gibalo gi party leader nikech kila chama kila gine nigi structure mare nyaka imi luoro ni jotend nikech jatendgi en Oburu Odinga ma en party leader koko ginyal miyo jatendgi luoro gin gibalo gi gine gidhi giyanyo nyaka party leader gidhi kumoro amora giwacho gikgi mopogore mano gidhi against the chama mo nyaka disciplinary nyaka migi disciplinary mana ege nomi Sifuna disciplinary nwamor kabisa nikech nosabalo gi chama gimo chama owacho ok ginyal ok onyal winjorego odhi against chama gimo chama dwaro ok onyal timo ko chama dhi right en odhi left ko chama dhi left en odhi right Mano wan waungo lwedo kabisa gima na chama otimo, chunge mondo obed oko mondi mondo odhi gi eke chama dwaro. Chal gima nitiere barruok e pati mar ODM. Nitiere mrengo moro ni Linda Wananchi, nitie mrengo moro ni Linda Ground. Aparo ni gigi gichalre achala nikech sama idhi Linda Wananchi idhi e ground, sama idhi e ground idhi romo gi wananchi. Koro gigi gichalre achala nyinge mopogore matin. To aparo ni gini ok onego mi ogandawa buok matut nikech pile ka pile apoyo koa e malo kogore piny to I expect ni nyaka obarre. Kobarre inyalo chame kata inyalo choke. ODM kobarre ok onego waluor, mano nyisowa ni koro onego choke. Gimoro ka gimoro nigi kindene. Kane en kinde mar pogruok, an aneno ni wapogre mana e paro matin. Joma ringo kalando ni ODM obarre, ODM ok obarre sach. Wapogre mana e paro. Nitiere kaka Babu gi Sifuna neno nene timne, nitiere kaka Oburu Giri bende nene timgi. Koro mogik wabiro ringo kamano as kapok wagowo to wachoko paro. Wawacho ni koro wan wawegi, ere kaka wadwa ringo e kanyakla mar achiel mar oganda, nikech pile ka pile nowachi ni kanyakla e teko mar oganda. Ok apar ni wanyalo bedo gi mor ka wapako tim Oburu ni opogore gi tim Babu kata ni wapako tim Babu ni opogore gi no opogore gi tim Oburu. Wanyalo mana mor ka timgi obedo together eka wadhi e dwar.